Ya, karakôry tsara. Zay moa zany ny tena ah, anarana napetraka tamin'ity fandaharana ity a, ah. dia androany tsika zany mazava be, tsy ho lazaina intsony fa zoky Eric no hita eto a. Ah. Euh, miarahaba anao Eric tonga soeto la réunion comment il est ah, comment il est zay le fiarabana zay eh. ah, ina aloha vaovao kely ah de zao faly tonga aty aminareo zao indray eh. ah, saika efa elaela tamin'ny heritaona izy azavatra ohatrany nafinaritra be ny fiarahana nafinaritra de ohatrany faly fa tafaverina kely indray eh, tsara zay ka any anany zavatra ohatrany mba makrinana voalohany indrindra zany amin'le fanontaniana aloha hoe Ianao ve izany tena vady voalohanao ilay gitara? Satria ohatran'ny tsy misaraka mihitsy nareo reny n'aiza n'aiza anie. Ilay gitara izany sarobidy amiko ilay gitara izany e. Satria ny gitara raha i an, dia ny mpankafy iray. Mpankafy iray. Ireo izany tena, ireo na Erick Manana, Erick Manana amiko. Ny tiako asongadina kely anatin'ilay fanontaniako hoe. Ataontsika fohifohy hoe ahoana no nahatonga an'izay fihaonanao sy ny gitara voalohany izay izany tamin'ny netim-boantany e? Hay, nisy dadabeko izay dia nanana gitara, nanana gitara efa ela izany a, tany amin'ny taona sivy amby enimpolo tany izany na fito amby enimpolo, dia remarquer-n'i Léry io fa isaky ny mandalo mba mitsidika azy aho any ambanivohitra dia remarquer-ny fa tsy Tazana an'ilay gitara foana ahako. Tamin'ny mbola boay kely, mitazana ilay gitara fa tsy sahy miteny. Mitazana ilay gitara fa tsy sahy miteny, isaky ny mankany. Dia taty aoriana, tonga ilay ry dia fantatro izy fa tsy ry Tinlah ity gitara ity fa ela. Dia nomeny ahako, matoa ny fahatsiarovana izany, ity izany hoy izy. Fa fantatro fa nitsiriritiny lahy ty hatramin'ny ela fa tsy any teny lahy. Dia tena marina mihitsy fa izay ilay izy. Izay izany ny niaingàny izany. Izay ny niaingàny dia tena ilay hafaliako be tamin'izany hoe tena tsy omby tratra. Azoko, tena azoko tsara mihitsy ilay izy. Dia tony dia tsy namelàko fa izaho izany autodidacte e. Autodidacte an. Dia faly faly mitady aho izany dia nataoko izay hanenony samirery teo aloha e. Izay izany ilay relaxionko voalohany mihitsy. Raha azoko tsara, izy io koa ve misy hoe mitombona izay ho an'ny tantaran'i Eric ao anatiny ihany hoe misy karazana hereditaire ve ilay izy sa ahoana ny fepetra sa taminao ihany nanomboka ilay izy? Tamin'io dadabeako io zany an, dadabeako avy amin'ny mamako izy io an, izy zany mitendry harmonie, mitendry harmonie izy an, dia mitendry gitara kely koa izy an. Dia ataoko fahavany angamba no nolovako an'ilay izy. Fa raha hay, hay ny mazava be. Sady izy rahateo koa no nanolotra an'ilay izy a, angamba izy nahatsapa hoe mety havitan'ilay ry zavatra kely ity. Havitan'ny zavatra tsy kely fa lehibe, satria tena namaritra ny fiainanao iray manontolo taty aoriana. Zavatra anankiray koa tsikaritro rehefa manao fampisehoana i Rick Manana izany amin'izay taiko a, Manana an'izay fomba fiakanjo hafa kely izay anao, inona moa no tiako tenenina, ohatra mahita anao manao kapa izay foana aho, diso ve ilay eritreritro sa par hasard izay? Kapa sy misatroka. Sy misatroka izay an. Teneniko zavatra kely anao, efa folo taona koa za sy Dama izany no efa nanao tournée tany am-pita sy ny karazany. Dia indry mandeha ilay dala alohan'ny hodiana tany tany an-tanindrazana avy any Canada sy Etazonia tany izay ho lany no tournée dia hoy izy ilay dala hoe Olitiry Manana mba hitondra valim-panontanian'ny ankizy aho hozy izy fa hadinoko foana ny manontany an'lah hoe alohan'ny hodiako izy dia mba hitondra an'ilay valim-panontanian'ny lah fa hanontanian'ny bandy foana izy fa manino hono za mikapa foana hatramin'izay De ozy ako hoe tena tian'la ho fantatra ve ny valintenin'izany aman-tsain'i Leda? De ozy iko ah valim-panontanian'ny bandy izany hoe manonona ny satroka sy ny kapa foana? De zao ara hoa fantatrareo ny fandehan'ny tantarako satria ny tarika Maleo no nampakatra senina voalohany indrindra

Hira anankiray fony Raoly hoe tena Raoly zany nahita koa hoe ohatrany mahavarimbana any le ty fa ndao mba akary no hitan'olona tamin'izany. Mhm. De zay le any na dozako hoe za zany taloha no fanatika Mahaleo koa zany satria ireo koa zany no nampakadrasinina voalohany. Mhm. De hoy zany mantsy any Dama hoe mba fantatralahy moa fa. Noho izay tsy kida manko kapa pneu foana taloha dia zay io antony io ity maso ango io. Mazava be. Nangano any kely le dala io arahana poziko zay ny valinteny izy mety tsy nahapetrako izy. Ka zay nataoko hoe tena tian'i la fantatra ve valinteny lisy. Zay mihitsy ny fandeha lisy. Le satroko indray an, le satroko indray an dia hoentiko pimaso any Razilinah satria Razilinah no nentiko niantsehatra voalohany. Nanao fahatsiarovana an-dRazelina izy moa misatroka tsy hanina dia ireo zavatra anankiroa izany an, lehibe sarobidy amiko dia tena notazomiko hatramin'ny farany. Mazava be. Ya. Virgule kely fotsiny an, hijerentsika indray ny agenda izany eto à La Réunion ny zavatra miseho événement izany e. Tsipiantsika ihany fa tsy misokatra ho an'ny rehetra rehetra, ho anareo izay te handefa événement misy zavatra karakaraina izany dia afaka mifanatona mifandray na amin'ny conception base na amin'ny JD mahefa dia mandray foana izay an! dia alefantsika koa vetivety ny zavatra mety hiseho amin'ity mois de mai ity an! iray minitra kely fotsiny. Ho fanomanana ny fanohizana ny asa fanomezana sakafo ny ankizy sahirana any Ambohidratrimo, ny association Madaoi dia manomana pique-nique ny alarobia fahavalo ny volana mey amin'ny iraika ambin'ny folo ao amin'ny Parc Gagol eo Roche Maigre. Izany hetsika izany dia ho hafanay ny artista marobe tsy voatanisa, isany koa ny animation sy ny lalao maro samihafa. Aza tonona ary ny alarobia fahavalon'ny volana mey amin'ny iraika ambin'ny folo ora ao amin'ny Parc Gagol eo Roche Maigre. Tongava maro.

Evenement Buzz Concept. Tapany faharoa sady farany. Tsy atao be resaka moa izany fa tena ilay mafonja no resahina eto. Izaho izao raha mijery ny hiran'i Eric Manana, raha ampifandraisiko amin'ny La Réunion izany dia nisy hira anankiray hoe Ramaloya izay. Mba azonao tantaraina kely fotsiny ve ahoana ny nipoirany izay? Nisy, mino aho fa hoe tsy hoe inspiraka nandalo fotsiny fa nisy zavatra. Izaho izany an. Miheno mozika vita be ako, afrikana, breziliana, breziliana tiako be koa, mozika réunion, mozika eto La Réunion koa tiako an, fa surtout côté traditionnel. Dia maloya, rythme maloya an, anisan'ny. tena nanitsidika ahy dia ilay tantarany koa moa izany, ilay tantaran'ilay mozika hoe Maloya mihitsy. Dia amin'ny festi- amin'ny matetika moa ilay manao festival musique du monde ireny an, dia tafahaona, tafahaona, ma- izaho manana namana mihaona tampoka efa amin'ireny festival international any Pite ireny an, ohatran'ny hoe Daniel Waro an, ohatran'ny hoe, anisan'ny ankafiziko an, Daniel Waro an, Jis Kakan an.

Dia nisy raha nataoko izany an, dia eo am-pihirana eo ako an, misy rangahy niakatra sy hosenina avy hatrany an, very kayamba, ingahy Daniel Waro io, izay lehilahy tsy mifankahalala mihitsy amin'izany fa nampihaona an'ilay mozika teo teo ihany, any koa izany finalement ilay Maloya izany an, mitantara an'izay zava-dray sady Eto ko izy iny moa zany taty aoriana hoe tena mba atolotra ny amiko zany le hoe monsieur le Maleoien mantsy ny dicteny aminy le raha Maloian, monsieur le Maloian de anisany zany tena glady mintsy i Daniel Oharon. Aia nazava be letsy. Za ko nisy fotoana refa mijerijery ty ty ndray zany hevitro manokana e, ohatran mba naniry aho hoe misy feeling an'izay asa na fantatrao hoe osa no ça va zay. créole izy mpitendry fa ndraindray ohatra ny hoe misy revirevy mitovitovy zany nareo Zany, eh? rahalahy zany amin'ilay izy zao hoe, raha reto zao no manao zavatra mety hiketsika mahafinaritra Ka zay fa rehefa dia misy misy fotoana ianao nge mba jereo hoe osa no ça va zay ohatra manao guitare izy dia manana style-tily Ah, ohatra anao ok, ihany koa ok. izy Ah, Eh, zay le hoe zay- mba Zay zany le, zay no tena mahafinaritra amin'ny mozika. Le fihaonana zay. Zay no mahatonga ahy manao zavatra be dia be. Sy am- le fihaonana miteraka zavatra hafa foana. Dia rehefa mba mihaona amin'izay olona izay aza aho sûr mihitsy fa mba misy zavatra mahazo misy traikefa mahazo eritreretina foana. Izay izany tena tiako amin'ny mozika tsy ke mitondra zavatra foana, mitondra fihaonana. Mitondra fihaonana, ya. Eny ary, ho hamaranantsika azy angamba Erick Manana satria ny ato andresana ohatran'ny hoe philosophie kely moa izany hoe fohy nefa mafonja ilay zavatra. Ny ahy mba iangaviako anao fotsiny izany hoe mba omeo hafatra kely ilay zandry ao anatin'ny mozika izany mba hiverina ao anatin'ilay mozika fototra e. Aleo ny zoky to teny no hiteny satria za zany mahatsapa tsy hoe ratsy ny fivoaran'ny teknolojia fa ohatran'ny hoe manjary tavela be zany le le mozika fototra fa ohatran'ny lasa amina resaka commerce be fotsiny a. Aleo nareo mba olo-dehibe to teny no mampiat- mampita hafatra de mino aho fa voaray kokoa le izy. Inona no tiako tenenina, matetika marina tokoa fa ny zatovo ankehitriny be dia be koa mba manantona ahy rehefa mihaona amiko na tsy mifankahalala na mifankahalala hoe hoe inona marina ny traikefa mba afahana manony lalana ozy sy mba mba manaradia ohatra anareo de ozy ako hoe za zany zao a zala amty taon de avy tamin'ny herintaona ny fete an'le quarante cinq ème anniversaire de ozy aho manontany zareo hoe le mozika zany a Indray mandeha aho nanao tournée tany Canada tany, salle kelikely izay, angamba teo amin'ny deux cents teo fotsiny ny olona tao anaty fa tsisy gasy na iray ary, tena tsisy gasy. Fa vita ny concert, mitsangana daholo ireo olona eo. Tsy mahalala teny gasy, tsy mahalala rythme hoe izao mozika rythme gasy. Fa l'émotion izany an, tena. important de zao le fototra le fototra za zany tena hitako hoe nanambitana ako hoe vosariky ny za mihaino kambana am rala mihaino hira gasy mihaino rasilina mihaino hira hatranainy zay zany tena basiko mihitsy ary soa ihany iny fa tsy nariako satria afako Miserasera ara-mozika amin'ny olona ary intéressé koa ny olona rehefa fantatry ny mpanao mozika anao hoe manina maha izy anao. Izay ilay manina maha izy anao izay dia efa avy eo ianao izay tianao atao fa tsy very intsony. Izay aloha dia tena sahako miteny an'izay. Aza ariana mihitsy ilay fototra ananantsika na vakodrazana izany fa tena ilaina raha Hirotsaka anao le asa tena ilaina be mihitsy io. Ya. Ya. Misaotra indrindra. Karakôry tsara zay le fandaharana nanasa ny zokibe Eric Mana antsika androany. Aza adino an, conception miaraka amin'ny base concept moa izy ity fiaraha-miasa dia mbola misokatra foana ny fiaraha-miasa ary raha misy zavatra tianareo atao na événement mahakasika an'izay hetsika tianareo atao rehetra rehetra dia misokatra foana ny fiarahana dia misaotra antsika rehetra rehetra mandra-pinindray ary.